Туташ шатӑртатать декабрь. Килтен киле ҫӳрет тӑлмач. Паян партизана ҫакатпӑр. Йӑл тухӑр, юрамасть юлма. Ял варрине кӑшта тӑваҫҫӗ. Ирӗксӗрех колхозниксем сайра пулин те пыркалаҫҫӗ, пуҫтарӑнаҫҫӗ пуҫчиксен. Тепри пыни те май килсессӗн хуллен-хуллен шӑвать килне. Епле пӑхса тӑрас тӳлеккӗн тен ҫакӑҫ хамӑр ялсенех? Нимӗҫӗсем вара нумаййӑн. Ҫӗр ҫын ытла салтакӗсем, офицерсем. Мӗнле уяввӑн тапать пуль халь чӗри вӗсен. Пӗр вунӑ юлану тӑратнӑ йӗри-тавра кӑшта патне. Хыҫӗсене вӗсем кӑларнӑ ташлаттараҫҫӗ утсене. Мӗнле уяв! Анчах уяв-ши? Ҫук-ҫук, хӑрав кашни куҫра. Хӗлхем сӳнмен. Вӗсем туяҫҫӗ, вӑл хӑвӑртлатшӑн пушара. Илсе килеҫҫӗ. терӗҫ. Пурте пӑхса тинкерчӗҫ пӗр енне. Ах, Турӑ, хӗрача-ҫке, кур, тет пӗр карчӑк хӑйӗн кӳршине. Декабрь лутра хӗвелӗ ҫунать пек уйрӑмах тасан. Чӑлхапала кӑна тӗреклӗ, пусса пырать хӗр партизан.

Пӗлнӗ мӗншӗнне те, юратнӑ пур чунтан-вартан юрне те, сывлӑх хӗвелне те юратнӑ вӑл ытарайман. Пӑхса тӑран ялйыш хумханчӗ. Хӗре кӗртеҫҫӗ варрине. Пуҫне ҫӳле ытса ҫывхарчӗ хӑюллӑн вӑл кашта умне. Иккӗешчӗк айлӑ-ҫиллӗ хунӑ. Каштаҫӗнчен анать йӑлмак. Хӗре тӑратрӗҫ. Сивӗ ункӑ мӑйне тӑхӑнтараҫҫӗ ак. Палач кантӑра туртмашкӑн хатӗр. Анчах Тӑхтарӑ комендант. Кашта таврах ыткаланать пӗр фотограф. Таня кӑшкӑрать. Эй, юлташсем, мӗскер хавассӑр пӑхатӑр пит? Хӑюллӑрах, кӗрешӗр, ҫапӑҫӑр, ҫунтарӑр фашистсене йӗри-тавра. Пӗр нимӗҫ Таньӑна хӑмсарчӗ, анчах ӑна тӗртсе ярса ҫаплах хӗр хыттӑн янраттарчӗ. Мӗн пурӗ илтрӗҫ ҫав сасса. Вилмешкӗн эпӗ хӑрамастӑп, хам халӑхшӑн вилни телей! Палачка те аптӑрать пулас та комендантне куҫпа тӗллет. «Часрах!» — тет комендант, васкатрусӑн ӳкерен офицера. Вӑлт ҫаврӑнчӗ те хӑркаларӗ тӑшман ҫыннисене вара. Эсир мана халех шакатӑр, анчах та пӗчченшӗн мар, пурне те пурӑпӑр шакаймӑр, час килӗ пирӗн аслӑ ҫар. Ҫӗршыв йӑлтах тапраннӑ, чухлӑр. Эй, салтаксем, ӳкӗнмелле ан пултӑрччӗ, кая ан юлӑр, каҫсамӑр пирӗн еннелле, ан вӑрҫӑр, Парӑнӑр, пӑрахӑр пӑшалӑра, часрах, халех! Пирте вӑл тӗрӗслӗх, ӑнланӑр, эпир, эпир ҫӗнтермелле! Итле-тӑран этем ӗречӗ, асаплӑ вырӑс ҫыннисем хуллен ӗсӗклесе ереҫҫӗ, куҫҫулӗнчен те шикленсе. Палач карт туртрӗ, карӑнтарчӗ. Анчах тепре чейвен тӑрса икалӑпа хӑртарма кӑланчӗ. Пушатӑр, ячӗ кӑшкӑрса. Сыв пулӑр, тӑвансем! Кӗрешӗр! Ан манӑр парти пирӗнпе! Ӗненӗр! Есчӗ кӗмсӗр-кӗмсӗр йӑванчӑ нимӗҫ тапнипе. Юр чӑкӑртатрӗ те лӑпланчӗ. терӗ халӑх тӑватӑнса. Пӗри шарри ҫухӑрса ячӗ, вӑрманалла кустарчӗ сас.